Doctor Joe Shirimani a va ri ePalms eXawela eka Xigaza Monday a ku ri siku ra vukhume-nkombo kwala ka n'hweti ya Mawuwani naswona laha ka nkandziyiso lowuyani Doctor Joe Shirimani va tiyisisi ku vula leswaku ri ntlawa wa Lipopo Poison hakanene se wu vuyile kambe ku na marito lama va nga fika va ma vula kumbe ku ma tshikelela va vula leswaku ri sweswi Limpopo Poison yi nga vuya hi nga ha languteli tinsimu ta beef kusuka eka Limpopo Poison a hi voneni xiphemu lexiwani eh, vanhu va ku tala va tivutisa xixin'we ne ku ri i ntiyiso na ku limpopo poison is back i ntiyiso limpopo poison yi tele ku ta hi hlanganisa tanihi makasi never ever expect any big song from Limpopo Poison. Limpopo Poison a yi tsakisa vanhu handle ka tinsimu ta bifa leri ni kombela ku ri hina magaza hi khomana hi va xiximo hi ta va hi swi twile leswaku ri ku ya hi leswi dr joe shirman va swi vulaka va tiyisisa ku vula leswaku ri ku sukela sweswi hi nga ha languteli beef kusuka eka vona Hi nga languteli beef kusuka eka Benny Mayengani, hi nga languteli beef kusuka eka Prince Rhangani, hi nga languteli beef kusuka eka Hlavu the Gupta tanihiloko va wele eka ntlawa wa Limpopo Poison lowu nga vuya nakambe. Xana mhaka leyiwani ya fika njhani eka vaseketeri ke? Ha swi tiva leswaku eka vunanga bya Xitsonga vanhu vo tala se hi toloveli beef. ha swi tiva leswaku ri beef yi hundzuke xipayisisi xa vunanga bya xitsonga loko album yi ri hava beef swi fana na loko yi ri hava swigantsutsutswi kumbexani swilo swa ku yi nandzikisa kambe hambiswiritano hi ta tsundzuka leswaku ri malembe ndzhaku a va swi kota ku endla ti-album kuma leswaku ri ku va ku ri ha beef tlhela ti fika ti tsakeriwa swinene kambe ku fiki nkarhi laha a va bifa vanhu vo fana va dr thomas chauke loko ho tsundzuka beni mayengani a bifa dr thomas chauke se hi nkarhi walowuyani i nkarhi lowu va nga endla leswaku ri beef yi vuya efexenini kumbe yi va exitayeleni se sweswiwani va tivisa leswaku ri va nge humesi tinsimu ta beef leswi ni vonaku ingaku swi ta fika swi nga fiki kahle ka vaseketeri hi ku vanhu se va toloveli leswaku ri ku fanekele ku va na beef loko ho languta ni le ka lembe leri nga hundza mr post va fiki va humesa album leyi nga na tinsimu ta beef naswona vanhu vo tala va fike va yi tsakela swinene album liyani kasi na benny mayengani the president na vona loko va humesa album album leyi a yi taleriwe hi beef yi nga huma hi n'wendzamhala hi yona yi nga fika yi tsakeriwa ngopfu ku hindza album ya jesu ku ri ku loko hi languta tinsimu tinsimu ta kahle a ti ri ka album ya jesu kambe leyi nga huma hi n'wendzamhala hi mhaka ya ku a yi ri na beef hi yona yi nga fika yi tsakeliwa ngopfu ku hundza ya Jesu. Se ndzi vona ingaku eka vaseketeri kumbe valandzeri swi ta va nyamisa timbilu loko se ku huma ti-album u kuma leswaku ri a ku na beef eka tinsimu letiyani ku ri ku vanhu se va toloverile leswaku ri beef yi fanekele yi va kona. Loko ku ri ku vakulukumba lava hakanene va teke xiboho xa leswaku eka tinsimu ta vona ku nge he vi na beef, sweswo swi ya swi ya pfula tindlela eka Mister Post hikuva Mister Post beef va nge tshiki. Se swi ta va swi ya pfula tindlela hi mhaka ku vanhu vo tala va ta fika va tsakela tinsimu ta Mister Post hikuva ti ta va ti ri na beef and hi leyi va lavaka yona. Se ni vona ingaku xiboho xa ku va vula leswaku ri beef yi ta va yi nga ha ri kona swi nga tlhela swi fika swi nga vi na switandzhaku swa kahle eka ntlawa lowuwani. se mina hi ku vona ka mina ni vona ingaku beef a yi fanekele yi nga tshikiwi beef a yi emahlweni tanihi ntolovelo hi ku vanhu se hi toloverile leswaku ri a ku vi na beef naswona vanhu vo tala va tsakela ngopfu timhaka ta beef loko ti-album leti nga na beef hi tona vanhu va fikaka va ti nyanyukela ngopfu ku hundza leti pfumalaka beef leswi leswi hala ta avelana na n'wina eka dilolo stro youtube channel loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina